A hmasain i film zotlang-au channel ah ka lo lawm leh vek a cheu. Kei mite thian pasal tha zokunga bung nghahna an khaw lo sah thar lam chu an pan tlang ta a, lal in tur bakah zawlbuk te leh khaw mipui te in tur chu an lo din nual tawh a, nitin an han hmuh chuan an hlim hle a, zokunga pawh chuan nuam a tiin a hlim hle a ni. Saichhingi pawn an fapa Taiteah an tih mai chu hming pangai pek a hun tawh zia a hria a. Pu Zatawnaan, Zawkûnga a lo lo nghâk ang a tih tlat vanga la phuah loh mai chauh an ni awm e. Zawkûnga hi sai lo saphun a ni lova, Thingdim sakhua a bia a, Thingdim hnam ho dânah hian nau a lo pian aṭanga thla bial leh hma chu lai arh hming pêk a thiang lo a ni. Zawkûnga chuan an fapa hming atân malsawmtute la si, Pasalṭha sai,

I tam vak lo a liam tihah chuan tlangval ho vak darh chu a rawn haw khawm ta a, an bawr hlawm hle a, an beisei ai chuan zuitu an tam ta a, an in lo sak ve te lah chuan a daih tam ang si lo, an za vai mai chuan in te an han sa leh sung sungin an che mup mup hi a ni ber mai, tunah rih chuan khawi khaw tan mah do ngawm a ni tawh lo, chengrang dawt hnih an nei a. Fei sawm pakhat an nei a, hlusei dangte chengrang neih ang fawng nga lai mai a awm bawk a. Chu mai a ni lo, keimi zachuang teh meuh in an chenchilh khua a ni tlat mai. Mahse, keimi zinga a thenkhat chuan chhungkaw dina hringmi anga len duh zawk avang chuan keimi nihna in a salbeh ho chu thlahzalen an ni a. an ni bawk leh khawthar lawm nan ni pah fawm turin awm ni an kham ta a hemi ni hi lal thar an tlan ni a ni nghal bawk dawn a ni an zingah sai lo sa dawt ni thin chu a awm ve a an ni chuan in thawi na serh leh sang an han hlan phawt a chumi zawhah chuan zokung a chu a rawn ding chhuak ta a. Keimei nihna lak ata zalen duh apiang te chu lo chhuak ta ula, nula Keimei ni zawng Keimei ni zawng zawng bakah tlangval phan chang chin mi sawmthum vel chu lo ding chhuak tel bawk teh u. Zokunga hmaah chuan hlum bel lian em em mai chu an hung luah luah mai a. an chem danglam bik chu an phawrh ta. Zokunga chuan mi tu emaw hian a rawn hrilh ru ni ber hian a hria a, I kut kha zai thil a, bel chhungah khan i thisen kha far ta che, bel chhunga tui kha zalen duh apiang ten in rawh se a rawn ti a. A kut zai zai thi a tum a, a chem a han lek chiah chuan chhum thim chhah em em hian ni eng a hliah vek a, a thim ta ruih ruih mai a, tli a thaw vuk vuk bawk nen in leh an mahni ho chu len darh an tum mai emaw tih tur khawp hian a rawn beng vuk vuk mai. Chutah le Zokung chu ring em em hian a au ta a, Zalen duh apiang ten he bel a tuih hi in rawh u tih pah chuan a kut zai thi in a thisen chu bel ah chuan a far ta zawih zawih mai a. Lo ding hnai leh zual in fenthlir hmang chuan an in ta diat diat mai a. A in hmasa apiang chu an kiang zel a mahse thui an kal hman lo. An tlu phawk phawk mai a, mipui ho an lo thum huk mai, mahse kar lo ah an rawn harh hlawl hlawl mai a. An mahni bawhtu awm thin leh sakei zia an put thin lo bo ta vek mai chu mak an ti em em a. An taksa chu an chul ruai tawh mai a, chu hun serh leh sang chu an zawh hun chuan lal thar an tlang dawn ta a. Kei mite leh Zalen. Hlim hlawl ho chuan Zokunga chu an lal atan an tlang a, mahse Zokunga chuan lo hnialin, Ka kum a la tam lo va, lal ni tur ka la ni lo ve, Pu Zatawna hi ka tlang e, a han ti a. Lal Zatawna, dam reng rawh se, tiin a nau rual ta dual dual a. Lal Zatawna chuan, Chutia lalna ka chan dawn takah chuan tihian thu ka nei ve lawk ang e. He lal thutthleng hi Zokunga thut zui turin ka dah ang a, a thlah ten ro an rel ang, tin, Ranrual ka ngah tawk a, heng hi silai nei lo te hnenah a kawp chawiin kan pe vek ang, tin, vawk leh ar chenin kan insem vek tur a ni, a han ti leh a, mipui ho chuan kut an lo beng dur dur a, an haw haw dur dur tawh mai, khaw in lungrual tak Chanhai zawkte awm lohna khua chu a ding nawn dawn ta. Chutah Pu Zatawna chuan an khua chuan hming ala nei lo tih a han sawi leh a, an khawhming phuah turin an zinga upa ber chu Pu Kap Ira an han ruat leh ta a. Pu Kap Ira chu a rawn ding hnai a, he khawthleng he khawthleng hi a rem em em a, a mual pharh nuam em em bawk a. Engvang chuan nge mualpharh kan tih loh le mang a han ti a, heta tang hian mualpharh tiin hlusei tlang tinten an hria a ni. An hriat dan turah pawh pasal tha te tual lehna an la ti dawn a ni. Pu Zatawna chuan Pu Kap Ira leh Keiruma chu a rorel tawngpui turin a sawm zui ta a. An insak tharah chuan tlangval ral kai thei ho chin an awm a. Tlema chhungkaw tam vak lo leh puitling ina a uap loh ho chu mual vengah an awm a, kei minihna atanga zalen ten an hual leh a, an khawtawn tirh lam zel chu kei mi mual pharh pasal tha hlan tur te chuan an hual leh ta bawk a ni. Lalin leh a bul hnai bakah kei minihna atanga zalen te awmna bawr vel chu zalen veng tiin tum tlangin an sawi ta a ni awm e. Veng mawng leh veng chhak a awm ta bawk nen, a vawi khat nan ro an rel ta a, an rorel tlangpui chu. Kulh siam leh ral ven puk hi siam that ni se a va tha awm ve, tiin pakhat chuan thu a rawn rel a. An zinga pakhat lo thu an upa thar chuan, Thlawhhma tur ruahman ang u khai, tiin a rawn sawi ta bawk a.

Thiang mawi em em mai chu a bukimin an keng ta bawk a. Lalin kai dil thawm a rawn ri ta alh alh mai a. Chuahpui tlangau chuan ninawm tih pah chuan a sachan lai dah tau sawk pah chuan luhka a rawn chuang kai ta vat mai a. Ani pui hi a hriatna a tha hle a, nangni bawk maw? Teh beng bung cheu chuan rawn au lung lung a ngai lo e, lo lut ve mai ta che u tih pah chuan a luhsan leh hmak a. Kei ruma te ho pawhin nui sang chung chuan an zui lut ta a. Lalngursanga chuan Tlangau pa chu a lo melh rum leh tawh hle a. Kei ruma chuan E khai, Lalpa, in dam maw tiin a han chibai a. Tlangau pa lah chuan. heh sa in heh hmel si hei chu ka rep dawn a lo ti leh hmuk a Lalngur Sanga lah chuan a mak thin a ni zawng lo hrethiam teh u a rilru hi naupang ang chauh a la ni a a han ti a keiruma pawn hrethiam tak in e khai Lalpa nang ni zawng in aw awm e nitin mai a ti hlim dawn cheu a nih hi a lo ti vat a Lalngur Sanga chuan. Eng duh a, kan khua te rawn chuang kai nge maw in nih ve chute, a ti a. A hai kher kher chu a, a va awi awm lo. Kei Ruma chuan aaa Lalpa sawi dawn chuan thil a thleng teh vut hlawm lutuk a, kan nui an zat tlat chu a. Kan sawi tlang deuh kan sawi tlang deuh pawp pawp mai niang chu. A bakin la hriat duh chu zan lamah kan ti ang chu a han ti a, a vai bel chu a han la kai a, rawn sawi chhun zawm lehin, Lalpa, i khua kan rawn kai hmasak khan khua tia sawi tur kan la nei lo a, mahse khua kan nawm bo san hlan khan khaw thar an lo kai a, saw i khuram rih atana i perh tar piah deuh a, tui rum lui atanga zan hnih riak Class sawmi mai hnaiah sawn khawthar kan lo ding ve a, khawhming atan mualpharh kan han ti nghe nghe. Kan lal za tawna chuan Nangni nena inzar zawm a duh a, rem nasauh i tanpui a, a duh cheu a ni, a han ti a. Lungngursanga leh Khawnbawl te hoin an lo ngai ta thup mai a, upa min an lal ai pawh pawha an upa zawk chuan Sawng lai ram te chu Vanzau khaw ram a ni thin a, Vanzau khua erawh hmuh leh sawi tur an awm tawh lova, Vanzau khaw mi leh sa ni thin te in ni a mi a, a han ti a. Keiruma chuan, Aw, kan lal ai awh atana kan tlan pu za tawn a kha Vanzau pasal tha ni thin a ni e, a han ti leh a. Khawnbawl pakhat chuan, Kan lal ai aw i ti tlat mai a, a ni lo lal ni thei dang an awm em ni? a lo ti leh thuai a. Kei Roma bawk chuan, Kei hi van zau mi leh sa ka ni ngai lo a, chutiang bawkin midang tam tak pawh mahse kei leh chung ho chuan hei ka bula thu zokungah hi kan tlang a, kan tlanchhan erawh thuruk ni phawt se a an ti tete phut a.

Phur em em hian a vawksa suit nghak chu a talh tir a, an khawnbawl te pawh rawn kal khawm lem lo chuan an khaw tlangval chak tha pathum chu a koh tir a, a lal puan bah lai ngei mai chu ken tirin thu a chah ta a, va kal ta vang vang ula vanzau khuarem vanzau khua inrem Ni hi zuk sih mual let liama mual pharh khua a awm a, an khaw lal hnenah chuan Ka rinawm a, thian ka nih zia lantir nan he ka puan va hlan rawh u, a ti a. Khawnbawl dangte chuan hlim leh lawm tak chuan Lalpa, khawthar kai hlim an ni a, Chi seh lam an lo phang dah enge, kan chi seh neih sa te hi i khawn khawm ang u khai. Keini tan zawng tlangval ten an teng leh mai dah a ni ang chu, tiin an lal thutlukna chu an pawmzia an rawn tar lang ta a. Kei Ruma te ho chu an let leh ve nghal chu an phalsak ta hauh lo mai a. An mitirh ten khua an chhuahsan atanga ni thum ni ah tuirum lui an pan ve dawn a ni. Chuahpui khua pawh hi pasal tha fing leh zaidam em em mai pathum ten an thutchilh a ni a, an lal in a zir bawk nen tuh mah hian sual rawng an pawl ngai lo va, khaw nuam tak an ni reng bawk a ni. Lalngursanga chuan pasal tha kam lo a hnenah chuan rem nasa ui tan tur chuan tun atang chuan lo in ring tawh la. A ni ruk na ni se tiin thu kan tlah teh ngawt a ni a, tlangval pathum te nen chuan mualpharh khua an pan ta chu a ni deuh mai a, Zokung la kin ah lal la ni mai tur a ni a, kei rumal ah lal khawn bawl a lo ni nen lal chuan a chelh ta tlat a, midang erawh upa min chuan mikhual atan a hruai zui ta a ni. Hemi hi. Hetia hlimna leh lawmna mai bakah remna leh a len lai vela hring mite tana tha zawng zawng chan vek theih ang ni hek lo. Mualpharh atanga hmar lama chhuak khawlian ve tawk tak in zathum khua tia inchhal hial an lal nun rawng leh duam em em chu a awm a. A tlangval leh pasal tha te pawn an lal mi zia chu an en tawn hle a ni awm e. Kan chungah ni leh tla leh arsi bak a leng tur a ni lo, tiin ropui an intihna chu a lo pakpui ve lung lung mai a. Tuk khat zing fima an thu khawm chu an lo ti ti a, Vanzau khua ber a awm tak lovah chuan an ram chin kha va hauh ila, perh i va tar teh ang u hmiang, tiin an rel ta hmiah mai a ni. Mual phalh mual pharh leh Vampuk khua hi an intiat ang reng khawp mai a, tlangval tan pawh zan sawm riak a kal ngai a ni. Vampuk leh Saingam chuan pasaltha te, tlangval te mi sawm vel chu a hruai chhuak ta a. Hetih lai tak mai hian Mualpharh lam pawh Tuahpui lam nena rem nasauh hi an tanna hmun tur chu. Tuirum lui chu an pan ta a, Chhuahpui lam pawn an rawn pan ve mek a ni. Karah zan an riah hnu chuan Tuirum lui chu an thleng ta a, Chhuahpui lal, Ngursanga leh Mualpharh lal za tawna te chu an inchibai a, an sa dawt ve ve te chuan inthawina neiin rem nasa awi chu an tan ta a ni. An lal leh lal chu banah inchelh tawn a. Hrun lui a luan leh hma loh chuan lungtat a par hma loh chuan keini khawhnih te hi unau kan ni a, phawkhat kan inṭawm ang a, tiin an cham dun ta a ni. Hlim takin chumi zan chu Zupuite inho in an hmang liam ta a, ni rei lutuk lo a lo liam a, Rampui thiah ngai a nih dawn avang chuan lo vah lam an hawi hun a lo tleng ta a, an lo hmuh va bih chiang tura pem thar zinga pawrawn tlak deuh zuan zang pathum vel nen Mangthanga, Zokunga, Tiala, Renga leh Hranga leh Zakhup Thanga te an naute ho chu an feh chhuak ta a. Tin, Zawkung ten bualpharh an chhuahsan hma ni tawh khan Vawmbuk lam pawh Vanzau khuaram ri bih tur chuan an lo chhuak ve tawh bawk hi a lo ni a. Zawkunga te pawh chuan hmar lamah chuan lo atana hmunrem an tli thlai a, khua tanga chu hma kal velah an en daih mai a ni. Hetia an tihna chhan pawh hi khawthar kai an ni a. Khawral muang lo tun thleng thei a ni a, nakin nakinah lam hnai deuh neih a nih dawn avang a ni. Hmun awi loh tak zawl pharh han tih dawn a, zawl ni chiah si lo. Hlo han thlawh zawng a kun nuam tawk vela hmun chu lo atan an thlang ta a, leiruang tuam a awm em, zawng lu ruh ro a awm em tih te. Thing lu bul a awm em? tih te an en vek hnuah an lung dum hle a ni. Hei hi ka sawi fiah lawk ang a, ih, thing lu bul tih te, zawng lu ruh ro tih te, lei ruang tuam tih te hi kan upa te atanga ih kan duh loh thil a ni a, entir nana kan hriatthiam loh te lo la awm takin lo an nei ta a, an lo neihna tur hmun kha an en lawk hmasa thin a, kha an en lawkna ah khan lei ruang tuam te, thing lu bul tih te khatiah ang chi ang reng reng kha upa ten an phal thin lo a ni. Vanduaina a keng tel e tiin thu an inhrilh chhawng a, tun thleng a an neih awm pawh ka la hre lo keimah tak chuan hriatsual te ka lo nei a nih chuan thu hran ni sela. Kristian ramte kan lo ni tawh a, umm i chhiar chhunzawm leh phawt ang aw. Mangthanga ho chuan an sa eng nghal pup pup chu a ni deuh mai a, mi tam zawkin ram an chuan hma chuan sa lian deuh beisei nghal an duh ta a, riah buk te an han sual sang sang a, Mangthanga leh Zokunga chuan zanriah chawhmeh zawng tur chuan an chhuak ta a. Ngakthanga chuan keimi a zia aia hring mi zia chu tih lan tam zawk a duh a, silai dawt hnih nei chu a pu chhuak ve ta a, Zokung erawh chuan thal a hum thung a, chutia an vah ṭhem ṭhem lai chuan zuk chalki hreu mawi em em mai chu a hmu ta a. Makthanga chuan a zak dawh takah a han kap ri thuai mai a, a han kap nawn leh nghal zet mai bawk a, a kah nawn na erawh hi chu a dulah a fuh ta thung a ni. Zokunga thal fang a veng chhuak ta fur fur mai a, zuk chal nghawngah leh a thin zawn velah chuan a bur ngur mai a, chutah lawm em em hian an han pan hnai a. A tha te an han chat zung zung a, Mangthanga chuan buk lam pan mai a han tum a, Zokunga chuan keimah zawk le tih pah chuan hian hman rual loh chuan a lim phei ta puat puat a. Buk an sual hmun a tlen phei hnu chuan an sazuk kah thu a han sawi a, an san tur chuan Mangthanga lo nghahna hmun chu an pan ta ṭhem ṭhem mai a. Mangthang a lo nghahna hmun an han tel chuan Zokkunga tu emaw hian hmanhmawh rawh, i tlai ange a rawn ti tlat mai a, a thin a phu nghal zawih zawih mai a, Malsawmtu pahra pasal tha ai hniara ṭuan ṭhatna a lo lang ta, kawh fe hian a liam ta puat puat mai a, pasal ṭha zal hranga finna a lo lang leh ta. Mangthanga lo hual bettute silai leh fei leh thal an lo tin vang a, chung chu hel hret hretin silai humtu ber nghawng kilh tlat chuan thal fang chu a chhuah ta fur mai a, chu pasal tha pawh chu a dinna ah chuan hniak phawi hauh loh hian a tlu khur ngar ngar a. A ke chu leng awr awrin a chat ta zui chu a ni deuh mai. Chumi hun rei lo te chuhin Mangthanga chu a zuang sut mai a. A dinna a dinna ah fei leh thalmu a ving thlang hlur hlur mai a. Lo insa seng lo se zawng chu lai hmunah chuan a thlarau a thlah chiang ve ta ngawt ang le. Zokung a chuan thalfang. a rawn chhuah fur fur mai a a kap chhuak rang ngiang mai a thal bawm vawi khat a banna ah hian thal fang panga zel chu a hum chhuak a a mal te te chuan a ngul ah hmeh bel in a thal ngul chu a kuai kul zung zung a a in zawn zat hian a thal fang ho chu a chhuak ta a mi dang an lo la tleng mai si lo a mangthang ah la in keimi nihna an lan tir a. a hahum ta dur dur mai a an bul vel te chu a nghing dur dur hian a hriat a chaukunga chu a nui sak a thingbul lian tak phen ah chuan a tawm ping chal mai a mangthanga lo hual tu vampuk pasal tha pakhat leh tlangval panga lai chu an la ding a khatia thal fang a chhuah fur fur kha vampuk lam lo in ring hman hek lo thil tlen dan a rang lutuk a. An hawihai chhungin pasaltha pahnih leh tlangval panga te chu an tlu hman a, a then la dam mahse inthiar hre hlim leh che zung zung turin an hliam chu a na mah mah tawh a ni. Mangthanga'n Vaibel a lo pak khuk tual tual lai khan vampuk mite chuan silai thawm kha hriain an rawn veh hnai tawh hi a lo ni a, Zukchal ki hreu mawi em em mai an han hmuh bakah khan Mangthanga silai mawlh chu an awh em avang khan Zokunga chen chhuah hnu khan chhuksah nghek tumin an lo hual bet hi a lo ni a. Zokunga hian malsawmna dawngin a tuan tha hle lo se zawng Mangthanga chu a tu tawh ngei ang le. Vampuk pasal tha pakhat chu Muangchang hian a rawn tawlh hriau hriau a, a kalpui tlangval ho nunna chhan nunna chhan sak mah ai chuan a ma sahimna zawng a lo la ngai pawimawh ta ngiang mai. Tlangval ho te lah che changa man awm tawh lo a, thalfang kha khatiang khatizat a rawn sur. tawh chung pawn mi tam zawkin an hual be tan an ngai ta chu a ni a, chu mai bakah sakei hahum thawm nen an tawmnaah chuan an khu ru der der tawh mai a ni. Vawmbuk pasal tha pawh a duh tawk tawlh hnung ta a nia nge, buang u le a ti tuar a, an tlan let thut ta daih zawng tlangval ho lahin an pasal tha in Chet a thawh dawn emaw tiin ding chhuakin an bawh rawn a, mahse Zokunga thalfang an dawng ta suau suau mai a. Sapuiin a rawn zuam nghal zet nen kar lohah an tlufai ta vek a, khatia vawnpui pasal tha silai hum ber a thluk chiah khan pasal tha pakhat zawk chu bawk khup ve nghalin silai chu a banah a hmun him lam. A hmun him lamah chuan a lum phei thuai a, theihtawpa fimkhurin a lo tawlh hnung hman hram vang hi a lo ni. Midang an tuk vek hnu chuan an thal kim emaw tiin Zokkunga chu an rawn ding chhuak a, Mangthanga pawh a rawn chhuak ve leh a. Chutia an mitha te an rawn enfiah lai chuan Khumsthanga leh a naute an lo thleng a, an hnung lawkah chuan tiala leh renga leh hranga te pawh an tling ve nghal a chutia ruang lo let phung mai an han hmuh chuan khup za thanga chuan ui hmel em em hian min lo nghah ve tur alawm ral ka sam loh na ni pawh a rei tawh asin le a han ti bai bai a zokunga naute ho erawh chutiang an hmuh lohna a rei ta deuh bawk nen. An thau ah an man a man deuh ania nge? An rawn hnaih tha lutuk ngam lo a. Sazuk chu phawk hlawk hlawk in buk lam an pan ta a. Buk nghak an lo awm a, khawpa rawn te pathum chuan an lo lawmpui thiam hle mai a. An lo ri chul in Sazuki chu an chul an chul mai a. An thil tawn an han sawi chuan an zing upa ber chuan Pu Hlir a ti hian a rawn sawi ta a, khawthar kai hlimah dotu kan nei dawn ta reng mai a, tute khua nge hriat lah a ni lo, a rang lamin khaw lam pan a ngai a nih chu, sazuk sa hi zankhat rehpila var tianah khaw lam kan pan mai dawn a nia. Eng em em kan ti lo ang chu maw? a han ti sap sap mai a. Vampuk pasaltha tlanchhia pawh hlau tlanchhia a ni a, um zuitu lah tumah an awm loh chung pawha hlauhthawn a nen a, a theih tawp a tlan a ni a. Hah pawh sawi lo hian tlan liam puat puat hi a ni deuh tawh ber. Khua a kai hnuah an lal hnenah engtin tak thu ten ang maw? Vampuk pasal tha pawhin um zuitu a nei lo tih a hre tawh a, a hah lutuk chu a tlu hnawk a, a han thu nghal a, a inngaihtuah fim ta a nia nge. A thiante leh an naute chu thi vek tawh hian a ring a, a thinrim thlawm la chu hmun him chinah chuan a inhrosan a ngiang mai a, ngaihtuahna thar neiin khawikhuange an nih hriat Ka hriat hnuah chuan khawlam ka pan ang tiin a duhtawk zui chu a ni deuh mai a. A hnuah chuan fimkhur em em hian a let a. Heti chhung hian khup za thanga te pawn an hmel mah te zingah. Nungdam an la awm pali te chu an lo bawi an lo bawi sawm a, zawhna te an lo zawt a, an duh chin chu an lo hre fel tawh bawk a, an zing atanga pakhat a tlan chhiat thu an sawi ta a, pasal tha a nih erawh an sawi lang tel hauh lo, beiseihna chhe te an la nei ve miau a ni. buk kawta sarep an vil buai em em lai chuan vampuk pasal tha chuan a bih ru reng tawh a an titei a ngaithla ru reng a mualpharh khua an nih tih leh helai hmun atanga chawhma kal vela khua awm tih a hre ta bawk a a pum ruak hnawh puar tumin a tawlh hnung ta a chumi zan vek chuan khua a eng det det tih ah chuan zokung leh a naute ho pawh-- Tho chhuak leh sap sap tawhin eirel lamah an buaipui ta vat a, midang ho pawh rawn harh felhin che chhuak turin an insiam peih chu a ni deuh mai. An chet chhuah dawn meuh chuan Khubzathanga chuan Vawmpuk mi an man ta hnenah chuan tikhan. Kan kalsan ang che u, Chempui pakhat leh Faisa hi la ula, in thei ang angin in thiar fihlim ang che u, in duh dan danin in lal hnenah thu tlen ula, in duh chuan mi rawn um zui dawn nia tiin nui sang mai chuan thu a chah ta a, a ngainep tak zet a ni. Chutah le Khawpzathanga chuan an piah deuh a, Tlanvawng kung chu a kap thut mai a. Nang zek zuk kha nizan atanga min bih thla tawh tih ka hria lawm, rawn chhuak ta che. I thiante hi rawn bawi sawm rawh khai. Chheneng nung ropui si, kap kar er zat mai tur cheu nia a ti ta hluai mai a. Vampui pasal tha pawh chutia a bihrukna silai muina a rawn verh sawk takah chuan. Tlum zawkin khup Zathanga au thawmah chuan a rawn chhuak nghal a, a naute ho chu a rawn pan a. Zokkunga chu rawn din hnih hliah ve leh nghalin vampuk pasal tha ina a rawn hnung puak va mai silai chu a chuhsak a. Nui suk pah hian mi dawih zep silai mu pawh hi kan thihpui thei loh tho asin a han ti sap a. Khualam panin an kalhsan ta a, khua an Thleng dawn tawp ta mawt tihah chuan an rorel chu an tan ta nghal a, kei Ruma leh Khup Zathanga te ho chu an hlau lo hle mah se Pu Zatawnnan an lal lo ni ta chuan zuam luat ah kan zuam sual dah ange a ti tlat a, Kulh sang chu sak an rawt ta a. Ralveng lah ni se, an ram chin nia an hriat. An tlangval pathum an dah a, an piah muala sawm bawr vel hi an mahni ven chhawk turin an lo inring reng bawk a. Khawthlir tlanga pahnih in an thu reng bawk a, fimkhur pawh an fimkhur thiam khawp mai. Kulhsak leh keiruma chuan a duh uluk em em a, thingtuai chu rinawm em em hian a phun sung mai a. Awmchen silai nghah nuam tawk vel chin chu phui tak hian lei leh thing tanga sah nawi hmang chuan an chhung khat vek a. Tawng khat velah chhahin an thuah an thuah ta ruai mai a, an kulh. Sak lam chu patling hlam ruk vek a ni a, naupang tan pawh a luhthlang a harsa tur khawpin Maupui chang helai hi ka chhiar dik lo. Maupui chang chuan an kalh an kaw kalh nuai mai a, han lawn vel chu a rem na ngiang mai mahse, Chunga an inkawkal inkar thalmut te, fei te, silai mu te han kap thlang tur erawh chuan an mi duh an fuh chat chat turah chuan mihring te ai chuan an chung nung zawk a ni ngei ang le. Kulh siam ngaihna lai chin pawh hi zau tak a ni a, an khua hi kawr lian takin a hual chhuak a, Kawr kam leh kawr kam in kar hi a zau tha hle bawk a ni. Thing kan hmang mai dawn a lawm ni. Mahse tun lai ang ni se chuan lei dawh kai a awlsam deuh mai thei a ni. Tin. an khaw luh khan pakhat zawk hi an khaw thenawm rem nasa ui an tanpui te lam a ni a vengtu dah tho mahse ven uluk a ngai lutuk lo ah an ngai a ni khanpui ber chiah veng tur chuan huphurhna pakhat te mah an nei lova khawdai deuh a awm keimi te lah an phur thak tak zet a ni zalen venga awm ho te pawn hlauhna an nei bik hauh lo mai vawnbuk lal in-- chuan thinrim rawl chuan Lalsaingama chuan keini khawzah ve pawh phalo ten kan pasal tha leh tlangval te hmutui lai chu eng khawsawi set loin an bei a maw? Chu khua mualpheng in tih chu a boral ang a boral ang a ti tun tun mai a. Lalsaingama bawk chuan a pasal tha upa ber leh a rinrawl ber hnenah chuan, Tlang hrena i thiante ho thawh kual turin tlangval tir ang che. Anni pawn an unaute theuh kha rawn hruai leh rawh se. Kan khawtlangvalte nena khawmang phiar ang che u. A dik lo helai hi. Kan khaw tlangvalte nen an khua chu va mang phiar ang che u. A hma pawn i thian pasal tha te leh a naute bakah nang leh i naute ringawtin van zau in chimih tawh kha tiin thu a pe a. Tute nge van zau khuaruna chimih tute chu an lo lang leh dawn ta a ni. Rosum leh nula duhluat avang te, hmingthan duhluat avang te a nunna tam tak la tawh tu te ropui zualna tur chu an tawpna ni tur chu a lo inher chhuak leh dawn ta. Ni a liam a, mualpharh lam ten an beisei ang. An runtute an neih miah loh avang chuan inthlah dul chuang miah loh chuan Ngawpui ṭhiah chu an ṭan ta a. Ngawpui changtawn tawh chhur chhura rual din khupna vat an ni a, thing lian tak tak chu an tur riruai mai a, kar lohah kum khat lo tur chu an zawh ta a. Hetihlai hian vampuk lal leh pasalṭhate mai bakah A michah khual pasal tha te chuan ralrel mumal tak an lo nei tawh a, chapchar aw len lai, chapchar kut ni a. Ral lu lam tum chuan thuthlukna an lo siam ta mup mai a ni. Mual pharh lam pawh bih thla tur chuan an tir fel diam tawh a, ramri velah chuan vengtu an tam tawh lo bawk nen khanpui. an kulh sak erawh an hmu a, a helna an han zawng thin. Kawr bang sang tak lawn chhuah ngaihna awm si lo chu an hel ta a, khan dang a awm tawh si lo a, ral veng an lo awm leh zel bawk nen let leh phutin ro an han rel leh a. Khualpasal tha rum liana chuan Tun tum thei lo tun tum zet chu a harsa dawn hle mai kan han ti ta poh nang a tum chuan thei loh a awm lo a ti hmuk tawh mai a a duh dan a rawn sawi ta a kul lam kap pawp ila mahse tuman bawhchilh loh tur tin khan dang pawh mi sawmhnih vel kal se. Silai hum pathum in zui bawk rawh se, an lo kap bawk ang a, chumi chhung chuan kawr chu kan kan dawn a ni, kawr lehlam atanga a lehlam kai dan chu ka hria alawm le tiin a nui sak a, rawn sawi loh in faisa a tam thei ang ber kan mamawh a, tin. Khawnga atangin khual pasal tha kan awm a, kan khawhminga bei tur kan ni lo a, vawmpui lal tana bei tur kan hek lo. Kan thiansa veng, kan thiansa beng vawmpuk pasal tha tana bei tur kan ni tih kha hrenawn leh tlang ila tiin tlangval hruaitute chu a rang lamin tir let vek ta ila khawthir deng theuhte hnenah Thir nawi hman tlak lo a ngaih ho chu kan khawm vek ang a, a ti leh ta a. Khaw dang pasal tha te pawh chuan an u nau te chu hmanhmawh hian an tir liam zui ta a ni. Vampuk leh Saingama chuan a pasal tha rinrawl ber pawhin a, a u en a pasal tha rum lian hnenah chuan thir nawi chu eng atan nge a duh a han zawt a, Rumliana chuan a tlangval pakhat chu Thirdeng hnenah a chang va dil ta che tiin a tir ta thuai a, a silai chu a han sawh sawt sawt mai a. Lalluka ah chuan Lal chu a hruai chhuak a, kawta ar lo thla sap sap te lam hawi chuan a kap ta dur mai a, Sawmlai mei chu an thlu ta der mai. Lalsaingama chuan a zawhna a zawh nawn leh ta lo. Lalsaingama chuan zawhna a zawt nawn tawh lo chiang kher mai, mihring tan thihpui tham a ni dawn lo tih chu hai theih a ni lo. Amah erawh chu an hliam a na ve thaw khat ang tih erawh chu Pasalṭha Tunhriatnga tawh tan chuan a tirthiam theih mai a awm e. Rumliana chuan thihpui lo mah se an chet a tih khawr mai bakah Kulh kah nan an hmang ang a, chutih laia kawr kan zawh dawn chuan silai mu pangai hmang miah si loin mual pharh ho kan hliam nual dawn ta a nih hi. Thir nawi leng vel chuan an mitte pawh a fuh hial ta ve ang, a han ti tum thum mai a, tawnhriat nei sa a finna a chung nung vek. Finna a chung nung vek tak siah chuan ralhrat bawk si ruahmanna chu a tha kher mai. Hei hi a tawpna la ni lo a, kan sawi duh leh pakhat chu a ziah hi ka chhiar nawn ve tho a, mahse ka edit hman tak si lo ah chuan kan chhiar naw naw thin a. Thenkhat chuan, I va chhiar thiam lo ve, i ba hlah nasa hle mai ta min tia, ah, a ziaktu hi ka thianpa a nia, a ziak thiam lutuk a, amah erawh chu ziah hmaih te lo awm ve thei a nia, khang kha keiin ka en let hman tawh thin si lo a, nilengin hnang an thawk tawh si a, hu nawl ka nei si lo a, takin ah damtea awm chuan subscriber te kan ngah hunah chuanin, Khang kha a pangai takin kan la ti ve thei turah ka ngai a, amaherawh chu ka theih tawp in ka ih ka chhiar ve a, uluk thei ang berin ka chhiar ve a ni tih kha khawngaihin min lo hriatchhak ve hram dawn nia u.